Elek sabundan men özümiň peýda tapandygymy siziň hemmäňize duýduryp bildiresim geldi. Men geçen ýyl aprel aýynda gripläp agyr ukolary aldym. Günaýdyn.
Pamyk ötürenler şuwa seret.

Günaýdyn. Ana görşüňiz ýaly. Dur oğlum dur. Gördüňiz dämi? Jençke. Podýom. Ýör seni gowy gerek çek gün aýmelaga. Gezege gitjekler diýene gitmedi. Bu galjak diýdim men onu näme akjak. Gezmene kidaýyn ýör o dedim. Meluk. Tur akylym. Düýn doglan gün gowy geçdilaý hä tüweleme. Azat häzir neme neme şo Owaz zawtrga barýas hemmämiz bilen. Bu kofýaň tagamy ajyrakdyr. Ýöne men ajy kofýany özüm gowy görýän. Şoň üçin hem Sen çyzamam çykarýaň bolsa. Hiç. Seret, üç, üç tri w odnom çykýa. Waý.
Hawa, nesip bolsa. Ondan soň fyndykly dördi bir arada çykýa. Salep çykýa, birem şu kofe çykýa, gara kofe. Şu çykýa. Üç bir arada daşardan almarsan da nesip. Nesip bolsa, ora üç bir aradamy, içip göräý-de prosto.

Duýdy, bildiresim geldi. Men geçen ýyl aprel aýynda gripläp, agyry ukollary aldym. Ýagny antibiotik kän alyp, meniň ýüzüm gaty erbet allergiýa berdi maňa. A men aprel aýyndan sentýabr. Indi ýaňky wideony özüňiz gördüňiz. Bir gülüm ýüzüne peýda edýär, garaz şony gürrüň berýär. Gülüm şeýdip aýdanyňa, şeýdip görkezip halk bilen paýlaşanyňa Bizden saňa on san sabyn sowgat. Gaty begendim bilýäňmi köp adam peýda etsede hiç peýdasyny aýtmaýaryn paýlaşmaýaryn mejburam däl haýsy bir adam paýlaşsyn ýöne şeýdip bara çaga aýdyp ine adamlara peýdasyny muny her kim her kim edip bilmeýär gülüm daş töweregimdede adamlar kän peýda tapanlary boldy özüme aýdýarlar sag bolsunlar ýöne şeýdip ýüreklenip neme edip wideo çekip aýtmaýarlarda şoň üçin öz kollektiwimiz adyndan öz adymdan saňa taňar ýalkasyn şeýdip neme edeniňe nesip bolsa on saat sowgadyňy aňyrda şemadan ugratdyraryn sag bol öňräk işgärimiz barda biziň O, Aýna. Soň ýüzi erbet boldy. O, Sabun başda-başda çykaýanda, Sabundan däl, asyl birden şu üç-dört aý öň Sabundan öň erbet bolanyň, menem Aýna diýdim, şuny ulan şeýdip-şeýdip diýdim, onuň peýda etdi. Nä üçinmi, dört dogtora-da gitdi gyzjagaz meň öz işdeşim. Onuň Menem diýdim paýlaşarlar şuny do post edip diýdim men özüm öz sahypamda paýlaşdym diýdi. Men çykaryp bilmedim şony sebäbini aýtsam hä öz ilinde işleýän adam zat diýersiňiz öýtüpler ýöne Hudaýa şükür sag günlerden peýda görýän adamlaň özi indi şeýdip çykyp başlady da size köp köp minnetdarlygymy bildirýän şeýdip wideo çekýäniňize sag boluň Taňyrýalkasyn akalym ýüreçik size sag boluň köp köp. Spasibo eýdip çykyp barýas biz men Maryba barýas hemmämiz bileje üýşüp çykýas kremlamyzy çalýas saçym aýyrjak häzir o rezin aýmeleň rezini dakdymlar Genje güneş krem şataýdamy?

Watja. Güneş kremim bar ya nesip bolsa how edim. Güneş kremi marat men size ýakynda bir zat edip görkezjekde şu güneş kremi barada. Şondan soň çalmasaňyz özüňizden görüň. Güneş kremi şeýle Goragy şeýle bir nemesi barda hä onuň adamara öňňin tutalmadyňkam diýersiňiz garaşyň birki günjik kän wagtdan birki günjik garaşyň muny hizil edýä ýüzüňiz çal hemme ýeriňe çalmaly hemme ýeriňe. Ýüzüňize dem, ýüzüňize mikroblardan arnasy gelse, boýnuňyz bilen çalmaly. Şu telefonyň yşgyna daýanyp bilen ýüzüm. Agay eşigiňi çalyşdym-la. Rahat edip bilmen. Arda diýdim, rahatja bolaýyn diýdim-de, eşigimi çalşyp gördüm. Beýle eşigi görkezjekdiler, sübreý bolsa. Ha, görkezme gyzym, görkezme. Göremzokdyrys şu wagt biz, arkaýyn oturyber. Wiý, arkaňdan görünýärmi?
Ýok, ýok.
Şeýleje rahat. Akja bir zadam geýilmaj, üstünden sportiwka ýaljak. Barlaý bar. Ýa-da uzynja bir jempir-şempir barmaý mende wajy. Uzyn jempir. Uzyn jempir? Hawa. Hany?

Ha, sen ýaly gülýän bar eken o ay melek.
Dogan, dogana. Salam Gülçinarmy kaşy?